Tuchun i ka chim dingmi thawngṭha hi keimah zong nih ka herh tiah ka ruah i Khrihfa zumtu tampi nih kan herh tiah ka ruahmi a si. Mah hi ka chim te la tiah ka ruahnak hi a sau pah nain nai hrawnghrang kha khualtlung mileng tete le zeimaw kan neih ca khan si i tuchun i ka van chim ding tu ahcun tlamtlin lonak hei um ko hmanh sehlaw chim ding tein cun ka rak ruah ciami te a si ti kha van chim ka duhmi si. kan dihlak ruah hna sti ka duhmi thawngtha hi Mathai dal dal dal riat cang an cang hlei hnih nak sala le sau non te sale keimah nih kavan rel la le bible a kan min um si le rak kaw ve te lo Mathai dal riat cang nga nak in cang hlei hnih nak tiang kha sau non te kavan rel lai Jesuh cu Kapernaum khua i a va luh ah khan Rom ralbawi pakhat nih a rak don i, Bawipa, ka sinum pa cu a zaw i inn ah a ril ko. A cawl zong a cawl kho a cawlcang kho lo i a zual ngaingai ko tiah a ti. Jesuh nih ka ra lai i ka damter lai tiah a ti. Ralbawipa nih cun, Aa, Bawipa si hlah, nang ka in i rat ding ah hin ka tlak lo nawl hei pe law ka sinum pa cu a dam ko lai kei zong ka cunglei bawi nawl tang i ummi ka si i ka tang zong ah ralkap an um ve pakhat cu kal ka ti i a kal ve ko cun a dang pakhat cu ra ka ti i ra ve ko cun ka sal cu hi hi tuah ka ti i a tuah ve ko tiah a leh cu bia cu Jesuh nih a theih tikah A khuaruahhar i a zulmi mizapi hna cu hipa bantuk zumhnak a ngeimi Israel mi hna lakah ahohmanh ka hmu rih hna lo. Hihi va philh hlah u. Nichuahlei le nitlaklei in mi tampi an ra te lai i vancung pannak chungah cun rawldanghnak cabuai ah Abraham le Isak le Jakob hna he tiah an ṭhu ṭi lai. Sihmanhsehlaw vancung pannak chung i a um ding a simi hna tu kha kha cu khualeng mui lakah hlonh an si lai i cuka ah cun an ṭap lai i an hacang an i rial lai tiah a ti. Cun Jesuh nih ralbawi cu ralbawipa cu a thawh i inn ah va ṭin law na zumhmi cu tuahpiak na si lai tiah a ti. cun ralbawi sal cu cu caan hrimhrim ah cun a rak dam bawipa nih cu thiang kan relmi thluachuah kan pek piak ko seh a tlangpi bantuk in chim ka duhmi cu zumhnak kong hi si zumhnak kan neih tikah hin a sawsawh si loin zumh tatak rak hauh zia le zumhnak nih a chuahpimi nun in khamhnak vawlei thluachuah hmuh a si zia te khi van chim ka duhmi cu a si le kan bawipa jesuh khrih hi vawleicung i a tlon len lio ah mizaw tampi a damter ti kha kan hmuhmi a si le cu a damtermi hna kha mi zeidah an si ti tikah khan mi zei paoh khi rak sa fawn lo a zum takmi le amah kha thinlung dihlak in a fuhmi tu hna kha rak damter hna mi kha a si Tuchun i kan ruah dingmi zong hi aa khi misawsawh khi Jesuh nih a va ton hna la damter ti khi si lo. Jesuh kha an a bochan vemi le an zumh vemi sinak le cu nun in damnak an hmuhnak ding zei nun dah a herh timi kha ka chim hnawh chan khi cu a van si te hnga. Le zumhnak kan ti mi ah han khan ka van rel i van fiang ngai ko la tiah ka ruat. Rom ral bawipa zumhnak kha a si. Jesuh khualtlawn cuahmah lio ah khan a kong hi a rak theih ve cang. Jesuh cu mizaw damter khotu zeizong vialte tuah khotu a si ti ka zumh ve caah khan a khualtlawnnak ahcun a va kal i a va ton. A va ton tikah a chimhmi zei thla si ti cun Bawipa ka sinum pa hi a dam lo caah a cawl zong cawlcang kho ti lomi si caah hin khatlei kan chim si cu nangmah zong an fuh kho ti lo zeitin hmanh in amah ten ai chuah khawh ti lo caah hin damter ko ti kha a va nawl piak a va chim piak cu bia van theih tikah cun Jesuh nih khan kha si seh ni na ka va kal lai i ka damter lai ti a ti Rom ral bawipa nih a van chimmi viate kha tu chun zong i ka van i thim hnawh chen cu si Bawipa nangmah hi keimah inn i ra dingah kaa tlak lo keimah zong hi cunglei bawi ka nei ve tanglei ral

ka sang deuh ko ti ruah sual te kha a fawi tuk cu bantuk ṭhimṭhiam rumnak kan nih cu rumnak paoh hi vai ah kan ruah le a rummi paoh uah cia kan ruah hna mei a poi tuk tik ruah fawn mi zong a rummi paoh khi vancung kai lo ding phun zeitluk pian thar zong ah vancung kai lo ding phun kan hmuh hna le zeihmanh a pih tot lo a biapimi tu cu toidor nun rak si cu ka chim lengmang ka chim lengmang nor ṭhan ko rih ning sifah tuk zong do i uak khawh tuk rak si cu zeihmanh si lo tuk bu zong do i kan i uah tuk hi ah keimah timi te keimah bian bia tlu se nulava karlak ah chungkhar ah khrifabu chungah paula kamah khan keimah ti ning theng te si lo cun ti chung po cu Jesuh ai phuang baka lo kan chungkhar le makhanun kha a rummi lawng nih nei nemam lo position sangsang kan timi bawi pawl lawng nih nei nemam lo cu zeihmanh salo tukmi nih kan neih ko mi dawko midang caah tlukrilnak taktak man ka ti peng zeihmanh si tung lo vai u ve le an kan timi ka fak tu ko ani zeital sal ai u timi ka ai ai ning deuh ka thi ngai cha har ngai ko lai na tiin ka ruah mi ti khis ani cha muya do pum ru tha arum asinak zong he asang la ai wa ti khen chun pathian ni cho du mi se sabal thei lai lo na in ru tha deu se ngei nuam deu zong semen la asna a sei phe sala A rian zong zei huaha salo. A sinak zei huaha zong salo. Ngei ngaimi zong nei lo. A lung a khong ve ba sei chia ve. An kan ti cang ahcun ah a ti tu he a simi he a lak lak awk thalo bak khi kan si ko. La cu lung keimah ti lung put cu a rum mi lawng nih neih salo. position a sangmi lawng nih neih mi zei paoh nih pathian he fiang ti kan ton lo kan neih khawh vir mi si ti tu sun chim ka duh mi si hi pa hi o i tong hla sal ai wa kho tuk do si chu a position long salo mu a rian a san long salo a rum zong rum la a fim zong a fim la Jesuh Khrih he ṭha tein tonnak a neimi si lo ahcun ai uak kho tuk. A si ko na Bawipa keimah keimah te hna in i nangmah rat cu ai tlak lo heh. Cucaah cun nangmah cu zeizong vialte tuah kho tu pei na si ko cu. A lang in hei tuah ko a ti tik khan Jesuh Khrih kha a khuar tuk. a zumhnak a va ṭhawng hringhran dah a vai toidor ve dah Jesuh nih cu a sining vialte ka pa a hmuh dih a theih dih mi si caah cu caan bak ahcun a salpa cu a rak damter ti kan hmuh le cucu tuchun ah hin kan nunnak a biapi ko tiah ka ruah ve Philippi ngan pahnih a hme pathum pali kan zoh si ahcun Khrih toidornak kan hmuh le Jesuh toidornak paoh paoh ahhin a sang bik mi kan ti ahcun kan palh la lo Philippi ngan pahnih ka ṭha tein rel usla a tling cikcek Pathian sinak kha a nei ko nain hranhram in cu Pathian sinak cu ai cuh lo i a sinak vialte kha kaltak dih i vawlei ah a niam bikmi hmun ah ong chuak la kan khamh lo si cu a cu Jesuh hmanh kan nunnak neitu hmanh nih cu dir hmun si ko ahcun oh i uak ok bak hi ka um lo cu i phorhlot ding bak khi ka um lo cu zeitluk i chathiam doctor hei ti ko si engineering kan uar mi lai mi asian uar mi position sa tuk nei zong jesu pathian fa long te pathian ser chom long te ama afapa man chu to pathian sinak anei di mi ni chun ai thum rwa ma le minung khap akan du tika chon toidor nak te kan khap chu Dawtmi nulepa ulenau hna, mi pakhat khamh kan duh ahhin ah keimah ti buin khamh khawh si lo. Fanu fapa khamh kan duh hna zong i dang dor baka ha. Kan innchungkhar ah maw, kan minung hawi maw, zawtnak vlei zawtnak sal luatnak dingah maw, thlarau in khamhnak dingah hin ah i u angai hna khin bawipa nih kan thlasam a kan lehla ti cu i ruahchan ding dawko a si kan si lo cu Khatlei kam kan chim siah ahcun kan fim nan kan hrut. Hiti tuak ahcun kha sining vialte a kaltak dih cangmi Jesuh kan i zulmi nih cun ah kanmah sining te hna kan rumnak te hna zei fek um lo zia hi i fian e cu nun nun cio ding kan si ko nain pathian he kan pe le nak thazang der cha te sila cu nun cu chungkhar ah hmu har tuk hmu har tuk khrifa bu chung zong har men ko la laimi chung zong har men ko la sihmanhsur arak her tuk mi cu cu bantuk nun nung mi hna nih Pathian sinah thla an cam tikah an duh rak tling si kan Pathian min thang thlas ko se Roman an pariat hme pariat zong khen fiak en kan hmu kho thim thiam phong tluk bia ngan pathum he som thum le pli zong ah kan hmu kho zeitluk in dah i toi dor er zeitluk in dah ma sinak keimah tinak um lo in nun her timi kha fiak te bible kan hmu le ka chim duhmi sau pa ca khan khalawng te kan rel a si ahcun caan um lai lo caah kanmah te in rel cio sela bawipa tu nih fiannak kan pe ko seh a biapi tuk a biapi tuk kan thlacam hlawhtlinnak ding ah kan nupi le kan va le kan kan innchungkhar kan u kan nau taksadamnak thlarau damnak an hmuhnak ding hin o thor hlawt nga lo toidor tian bawipa na hmai ah hin zeihmanh ka salok hi ti lungput he thinlung dihlak he thla a cam mi hna nih bawipa a tong mi hna nih hlawhtlinnak an hmuh ti kha van chim ka duh mi cu sim culong hla ma hi he pa he amak tuk ka ti mi cu kha atu ami ah khan ama ca sabak la a hlei bak in a va kal ti si hoi caah a um hun khin zei kan ti a umnak in khin serem ngai khin a in in ka ti hnga ma a in lo zong ca ṭha men la cu bawi sumi cu a rian ṭuannak office in ka ti hnga ma Jesuh khi a ming ei pek mi khi salo ka sinum pa he a zual tuk la cawl khawh ti lo va kal ti si lo cu a umnak in ai thawh riangmang le extra mas a kal a hlei pak in a va kal le a va ton ti si cu kan serem tuknak in pathian kan ton mi khi rak tlam tling deuh lo si asirem lo bu pi ne va kal ve ka va ti akurat ma pa hin Jesuh khualtlawnnak khan mibupi lak khin ma va ton hnga maw si lo le nilin lak ah ma va si hnga maw ruahsur lak ma va si hnga maw zei si kha Bible fiang te an langhter lo asinain a umnak an tho riangmang le a va ton ti kha Bible kan hmuh amah ca sidung loin a hlei in caan pek in midang caah a va tuahmi hi a biapi tuk mah te ka chim pah theu zumtu tampi kan nun hi kan nih cu midang ca nak in kan mah ca kan ruat deuh peng khatlei kam kan chim credit kan duh tuk min ṭhatnak credit duh na laarnak credit duh na a chawlava duh na Cu aa telmi um pah ikpak lo i aw midang khamhnak conak dingah midang taksidamnak dingah caan tam nawn te va kal i tuah cu kan har bak. Nan kanmah ca hlawknak te zeimaw te um dingah cun a va bawmh timi ṭhatnak tel maw asi lo le a bawmh le a hnuah a zei kan ti la zeimaw te tel a ngah te la timi maw a um lo si ahcun i thawh har bak ko nain Khrihfa nun cu minung pakhat khi dam seh luat seh ti duh bak ahcun kanmah ca ruahchannak um lo bak in i pek hau i pek hau mah cu Jesuh nun zong bak si Jesuh nih a kan kham tik amah ca hlawknak pakhat um lo nan thei tuk a min ṭhatnak ding zong a rak i ruah chih mi si lo cu Jesuh hi hi ding ka kham te hna le vlei cungah hin a dong lo in keimah he an ka thang ṭhat te la ti ai ruah chen mi si lo a pa nih a fialmi rian lunglam te a ṭuan caah kum thong hi a reng ti lo nain a kong kan cawn le a kan khamhnak a karh chin peng karh chin peng ruahchannak um loin a tuahtu Jesuh a zultu lawng te dawh kan si cu la cu ca cun zei kan tuah pauh hen Khrihfa nu na Khrihfa bu chung rian kan ṭuannak ah mi bu chung rian kan ṭuannak an pi ko tiah ka ruah pengmi cu mah hlawknak a kawlmi pauh hen caan zeimazet cu kan min zong thang men la kan uar ve mi hrat cu caan zeimazet cu mi thangthat zong mi credit pek zong kan tong lai na an a dongh na a phi chu a tha lo ti kai chin chiah peng mi skema ani chun ka zup mi khatlei kam kan chim sun kan tit mi kan success lo a phi chuak kan hmu kho lo ti ka zumh mi si sihmanhsehlaw dawtnak taktak in bawipa nih a kan fialmi rian a si caah tiah lunglawm tein kan tuanmi rian ah cun a aho credit pek kan ton lo zongah a ho lawmh kan ton lo zongah bawipa nih theipar tha a tlai ter si kan pathian min thang thas ko seh hi pa nun hi si cu a hawipa ti hmanh salo a a sin um bak do sin um ca va kal huam hi har ngai cu hawikom tha tuk ca cun caan kan pek huam men la kan dawt tuk mi kan nupi le kan fa kan pasal kan fa la ca cun zeizat meng po kan kal kho men lai nan o kan sin um ca cun har tuk ko cu asnain hi pa cu zeiru a chennak um lo in dawtnak he atu atika cun a lungput a thinlung ruahnak pathian nih cohlan i damnak tling a pek mi nun zong hi a biapi tuk tiah ka ruah i kal deuh peng a hauhnak zeitle si ti cun lydia kong kha keimah zong le ka chim cang lydia nunnak hi kan zoh tikah lydia cu nan theih bantuk mirum Paul nih chim ning lebang ahcun a rianṭuannak a dirkamhtu taktak Lydia si. Cun Baibal thiam nih an ṭial ning lebang ah hin cun Lydia nih hin missionary zong tampi thlah ti si cu Paul lawng si loin tampi Pathian rianṭuanmi hi a bawmh hna ti si. Cu pinah cun Lydia hi a rum zong rum i amah private zong in business nganpi a tuahmi inn he lo he a neimi a si an ti. mai mo puan zuar te kan lai bible cun ati le mrang hol cun pauper kho khat lei kam kan chim si cun zei kan tila men fak lydia dora cun mi rum boy lo ni cun kal kho ding salo i azuar mi mi su so ni hruk mi silo im mi rum le boy hruk mi azuar mi si dis lydia i pathian du nga ngai ve cha a thlacam nak hun juda mi hna ne thlacam nak an to nak huna a va kal ve ti kha kan hmuh cuka hmun ah cun nu nu dang zong an kal cio lydia lawng si lo nan lydia a kal tikah khan a caan tampi kha a pek ai zei tluk in ai busy ve ti kha mitthlam ah a chuang ko aa met lo tuk mi lydia se ve a rum tuk mi zong se ve fawn sinak zong neimi Lydia si ko nain a herhmi te um ve sala cu a chungkhar hna khap rak duh ve hna ca sala cu luat hna se ti duhnak thinlung te nei ve ca sala cu akal i Paul le hoi le kha cu thlacamnak cu an ra ve i cu thong tha cu bawipa nih a hman i Lydia nih thawngtha a ngei i kan pathian nih lydia thinlung innkhar cu on piak i khamnak a co ti kan bible kan hmuh kan pathian min thangthat ko seh bible umtuning kan zau tein a kalmi vialte nih khan paul le a hoi nih thawngtha an chimmi ruangah an fiang ti kan hmuh lo lydia lawnglawng ha kong kan hmuh pathian nih a zaangfah ca lydia cu a thinlung a on piak i ai fiang kha thlacamnak hmun kha innak a si lo cu tiva kam ah a si an ti a lin zong lin tuk kho men a ki zong kik tuk kho men thli zong hrang tuk kho men nain lydia mirum nu sinak nei nu kha a herhmi a um ve caah ton a kal ko a kal tikah cu a thinlung vialte Pathian nih hmuh le zeitindah Baibal kan hmuh ti si ahcun cu thok cun Lydia le chungkhar nih tipil an in kan Pathian min thangṭhat ko seh kha lio tipil in kha i fiang lopi in si lo fian cikcaknak neih hnuah Pathian cu ka khamhtu a si ti neih hnu in a rak si tuchen ka ti ha ma pathian nih ngaithiam sela ningcang lo i kum a za cang le in nulepa nih fial ruang in hoilokom nih som ruang in ti bantuk snai sela lydia le chungkhar in dan cho lydia azum nak thong in chungkhar ne thlarau damnak an hmu zeitlung dah sun ai u lo ning ai ai sian ning a caan vialte a chungkhar nih luatnak ding caah esramal a kal ve mi Lydia nunnak kan zoh tik zong ah hin a rak biapi tuk la cu caah cun kan minung hawi kan chungkhar taksidamnak an hmuhnak dingah thlarau in luatnak an hmuhnak ding hin aw keimah ti lungput angah lo long selo i thawh vi bakan ha kan umnak i thial vi bakan kan va kalnak hmun tu cu bawipa nih akan hmuhsak ning cio va sa ko se bia an zong sa kho men khoi ka pa sa kho men siman serem ngai i um in hloknak kan hula ti mi chu a lai kanan tuak man asin pila kan hei du ning cio thama cun thla zong cham sa sai lo Hei i uap ah mi zong hei hnor tat pah thluahmah. Zei ti hei um pah pumh zong pumh lem lo, thlah zong cam lem lo. Thlachuah vialte hmu, fale zong fel, cathiam pian thar. Kan duh viar ko nan bawipa ta khan rian tuan lo. Pathian cu nangmah le keimah duh ning me men rian tuan lo. A sining te sining te rian tuan si. Hi pa nunnak kan fiang tuk in kan hmuh. aa toidor lawng si lo a hlei bak in a caan a pek le mah hlawknak si loin a sin umpa damnak dingah phundang a va kal tuzan lei caan ah hin zeitluk in dah kan zumhnak pathian kan i pehtlaihnak a biapit Khrihfa kan sinak caan saupi cang nain kanmah ruangah ho pakhat zong an i thleng in kanmah ruang aho pakhat nih an lawm ti hi har ngai la zapi ko cu kan chungkhar zongah kan khrihfabu zongah kanmah hmang in midang ca thazaang kan si hi har ko deh ko rut Sihmanhsehlaw zumhnak kan ti lengmang mi Pathian he pehtlenak te a rak nungmi hna nih cun ah pastor an rak si theng lo cu evangelist an rak si theng lo anmah thawng in taksa damnak mi tampi nih an hmuh le anmah thawng in thlarau luatnak tampi an hmuh ti kha Lydia le Rome ralbawipa nunnak kan hmuh si la cu caah cu a biapi tukmi cu kan zumh kan ti tikah hen thinlung di lak zumh he rak biapi tuk hrinhran phungtluk bia ngan panga a hme ngan pathum he panga kan hmuhmi cu bawipa kha na lungthin dihlak in i bochan law nangmah fimnak kha i rinh hlah zumhnak kan timi bochan he ai ṭhen thiam lo kan ti kan zumh zumh thiang sana thinlung dihlak in amak bochan nangmah lo cun ka si kho lo ti bak house ro Israel mi hna nih sinah Jesuh nih hi pa bantuk zumhnak he Israel mi lak ka hmu lo ati tikhin an zumhnak dok rak si cu anmah thilti khawhnak na bochan tuk keimah ti lungput kha tampi an rak nei a bek rong taktak kan zoh si ahcun an thil ti khawhnak an sinak tampi an rak bochan pathian cu an zumh lai na in jesuh cu an zumh lai na in anmah kha a cheu bak na chia peng le cu ca cun to ko i ua pa mah thil ti khawhnak ṭhawnnak bochan pa in a lung a tlin lo tuk caah jesuh nih timi cu Israel mi vialte lakah hin hipa bantuk zumhnak ka hmu rih lo atinak si cu dawtmi unau hna zumh cu an zumh cio ko cu kha leo khan an zum maw zum e Jesuh cu an rak zumh cio ko na in zumhnak tatak timi ah khan an rak phan kho bak le cu caah cun a rak biapi tukmi cu Pathian kan zumh tikah hin kanmah nih kan kanmah nih kan tuah khawhmi tiang kanmah nih kan kal khawhmi tiang si loin Pathian cu Hebrew ngan hlei khat hme pakhat ah kan mi zong nih kan hmuh lo nan a um ko tiah kan zumhmi atu ah kan hmu lo nan kan tawng lo nan a um ko tiah kan ruahchanmi kan zumhmi zumh taktak kha a si tiah Hebrew catialtu nih a ti le cu ca cun tu chun ah hin dawtmi ulenau hna kan chungkhar ah hin dam kan herh cio ko lo ma kan fanu kan fapa an pumsa dam na an thlarau dam tatak ma kan u kan nau an pumsa dam na an thlarau dam tak ma kan khrifabu chungah kan pumsa dam na an kan thlarau dam tatak ma zei in dah luat na herh ka herh ti cu ka ma te chiam kana theih la tu kan thlacamnak Pathian sin a phak ve ding ah hin a rak biapi tukmi cu bawipa na hmai cun zeihmanh ka si lo ti i nun a rak biapi tuk hringhran zem angan pali hme bruk ah fiang ten kan hmuhmi cu Pathian nih aa phorhlomi cu a doh hna i mi toi i aa dormi cu vel a ngeih hna kan Pathian min thang ṭha si ko seh Israel mi nu zumhnak te kha Zentail mi nu zumhnak te kha tlawmpal te van chim ta ka duh fawn zumhnak kan ti leng mang ti kan pathian cu damter kho tu zeizong vialte tuah kho tu ti i kan zumh i kan va thi ko ding mi khe tu chun i kan chim duh mi selo avan cung pannak chungah kan luh khawhnak ding zumhnak kha se tu chun kan chim mi Mah anyan pasrim he kulali som thum ah khin nuhmei nu zumhnak kan hmu atoinak kan chim sia acun a fanu khuavang nih tuah ve mi si i Jesuh cu ani zong kha mizaw damter kho tu a si ti kha Jesuh a hmuh hlam pe rak zum cang mi minu si a umnak khuan a va kal ve ṭhim ṭhim a va ton a va ton i a ti mi cu Bible kan hmuh ning tein ti ko sih Jesuh hmai a bok ti bas Jesuh hmu cangka in Jesuh te ham a bok chol i ti Bawipa ka fanu khuachia khuavang nih a tuah caah damnak pe ko ti avan ti Jesuh ni le mi cu rol cu fale pe ma sa hna u fale rol cu lak zau in uico pek ma sa phung selo ti avan ti Jesuh nih minu ni le mi cu Asi ko Bawipa, sihmanhsehlaw fa le rawl ṭilrawt cu cabuai dang i a ummi uico hmanh nih an ei ve ko ṭung, tiah a ti. Cu tluk i aa toidornak, a lungput vialte pin a bochan tuknak kha dawkaw zakhat ah zakhat in Jesuh nih hmuh le kha caan thawk ah minu na fanu a dam cang tiah a ti a va phak ti cun Jesuh he bia an rak ruah caan ti a dam ti Baibal kan hmuh. le hi kong hi kan bible tampi kan hmu mu hmun dangdang zong kan kan chim cawk ka lo tu chun caan tawi te chungah a rak biapi tukmi cu kan zumhnak kan khrihfa sinak pathian he kan i pehtlaihnak ahin thorhlot awk kan that lo zia bak kha langhter duhmi si ko keimah ti lungput nei khawh kan si lo zia nei ok that lo ti hman khe srua lo ti nei hrim hrim ok tha lo ti ok bak a nei mi po nih vawlei zong kan luat lai lo i a khapnak hrim kan phan la lo kha donghnak te van zoh hmanh usim Jesuh nih timi cu zeitin dah ti tiah cun a zultu hna sin timi cu thipa bantuk in Israel mi hna zumhnak he a ho Israel mi hna an nei lo. Cucaah cun nichuah nitlak in mi tampi an ra lai i Abraham, Isaac le Jacob hna he an ṭhuṭi lai. Asinain vancung pennak chung i a lut ding cu khualeng ah hlonh an si lai i cuka ah cun an ṭap lai i an hi cang an rial lai. Chim duhmi takha dawtmi nupa u le nau hna, vancung kan luhnak ding si. zumtu tampi Israel mi kha an zum ve cio. Abraham le Isak le Jakob hna hi munkhat ah an ṭhuṭi ko lai nain keimah ti lungput neimi vialte ningcang lo khua sami vialte a leng lawng in Khrihfa a simi vialte hna cu cu cubuai cung cun chuah an si lai e ti cu khua leng ah cun khualeng ah hlawt an si lai e ti an ṭap lai e hacang an hacang ni rial lai a fak taktak sihmanhsehlaw hi pa bantuk in zumhnak nei mi nih cun vancung pennak an co lai kan pathian min thangṭhat si ko sih hi baibal hi khatlei kan chim sia ahcun taksadamnak kha a fiang ngai langhter a focus takmi khi vancung kan kainak ding bak si la cu caah cun zeitindah kan hmu ti cu rom angin pakua som thum som thum hi akhen tin kan hmu sihmanhsehlaw thimmi miphun pathian he remnak ding caah phung a kawlmi hna nih khan cucu an hmu lo zeicahdah an hmu lo zumhnak kha i bochan loin tuahnak kha an i bochan caah a si cucaah rilhnak ah an tlut Khrihfa si ciocio, Pathian biak ciocio. Asinain tinh takmi kanmah zong nih kan i tinh ve ṭungmi Jesuh hrimhrim hi ka arat hnawh chan tatak phak lo i ngen a fawi tuk a fawi tuk. Hi ti ruah cun Khrihfa simi paoh cu an zumh paoh cun vancung an kai lai ti kha asi ko nain hika a kan rak dawn tu bak cu hi Bible nih langhtermi cu keimah ti lungput neimi aa uahmi aa phorhlawmi paoh cu cu Abraham le Isak le Jakob hna he hmun khati an ṭhu dih ko lai nain leng ah hlonh an si lai hacang rialnak ah an hacang an rial lai a fak ngai o khatlei kam cun hel an tla la ti khi alo mu bible cun hel ti a chim lo na le chim duhmi cu zeitluk in dah Jesuh nih hin kan thlarau biapi chiah zeitluk an dah kan thlarau khap duh ti kha fiang tein kan hmuh khawh Matthai ngan hlei le pathum pali ah hitin kan hmuh nannih cu nan i thlen i ngakchia bantuk ah nan i chen lo ahcun vancung pannak chungah nan nan lut bal lai lo vancung pannak chung i a ngan bik cu mi toi ah aa dor i hi ngakchia bantuk ah a cangmi cu si bawipa nih fiannak an pe cio ko seh zeitluk in dah i toidor hau zeitluk in dah pathian hmai hin ka chambau zei hmanh nangmah lo cun ka si kho lo ti herh ti kha fiang te bible nin a langhter mi si le cu caah cun tu chunah hin thazang pek kan duh ve mi hna cu kan zumhnak ah pathian i kan i pehtleinak ah kanmah ten caan ah cun zumhnak ṭhawng zumhnak felfai kan ruah ko nain vancung kan nganh lo ding a rak biapi tuk ve mi cu Rom ral bawipa bantuk in mi toi dor si ve hna usih midang khamhnak ding caah hin mah hlawknak si loin minṭhatnak maw larnak maw thangṭhatnak lei si loin mi nih theih pek theih lo pek ah bawipa nih theih ahcun ti lungput in tuah zuam ve hna usih law kan umnak hmun si loin bawipa umnak hmun ah hin kannih zong nih kawl ve ko sih cu hna bantuk anu mi hna nih taksa zong in mi an khamh i thlarau zong mi an khamh hna ti kha tuchun ah hin kan bible kan hmuhmi a si tuchun caan ah kan khrihfabu zong bawipa nih a kan zaangfah kan zumhnak nikhat hnu nikhat a ṭhangcho tiah kan ruah kan khrihfabu pathian dawtnak kan thei tiah kan ruah sihmanhsehlaw bawipa nih tin piakmi te tak a vancung kan phak lo ding cu a poi tuk la kan zumhnak hrimhrim a chuak ve mi in kan toidornak hi lang ve seh kan zumhnak a ṭhawng ve mi in midang ca bawmh duhnak lang ve seh kan zumhnak a fek kan ti ve mi in midang ca nun hi thazang hi chuah ko rih usilaw min ṭhatnak te hna thilti khawhnak te hna hin kan thinlung kan ruahnak um lo in Pathian nih a kan fialmi tedak a rian kan tuannak cio le khringfa kan zumhnak ah hin kan i tinmi a kan timhpiakmi a pennak chung kan luh khawhnak ding caah a tang rih mi kan nunnak sung bawipa nih thua kan chuah selaw lam kan hruai ko si ti